ini ndinonzi major nyarubero ndiri administrator pano vadina vanonzi major jochore avo ndiwo project officer vedu pamaprojects ese anoitwa pana apa kuti mukazoona wasvikawo kwamuri vachiita sevanokumbira sevanodii ndo project officer vedu ava vanonzi major jotore amai ndo bhesa vedu vanoona marecords zvinyorwa zvese zvinoitwa pano ndimajor jotore vari papa timi iri papa ndo vashandi vepano tasarudzwa pavazhinji saka tinofara kwazvo uye ana mbuya nana sekuru ava ndaya ndichivabvunza mangwanani ndikati dheti rinomboti kudiiko nhasi nhai dheti ri kuti chiiko nhasi eh, vanobva vati 25 december nokuti vanonzwa kufara kuti tarangarirwa chinhu chikuru chamaita ichi amai nokuti tine vazhinji pakati pavo vanoti kana vangopinda munomu havakwanisi kuzobuda vanozongobuda kana nguva iya yakwana saka kungouyawo kuzovaona zvakadai zvinhu zvinokomborera nokutifadza kwazvo asi tinotenda kuti imi makambouyawo kumusha uno makore mazhinji akapfuura pawakavapo musha uno wakavakwa 1974 saka mukazotarisao 1974 zvizhinji zvaparara zvizhinji zvacho hapasisina uye dzimwe nguva maimbouya vanasekuru vana mbuya ava vakawanda chaizvo nhasi mauya vari vashoma nechikonzero chokuomerwa kwazvo kuti kana tikavaunganidza vakawanda tinoshaya futi chokuvapa saka zvokuti vadye tiri kuomerwa kwazvo zvakare mukazovatarisa vazhinji mushauri wekumhudzo wakagadzirwa uri waizoitwa sereferal vanenge vari kune mamwe mahomes vanenge vakwegura zvakanyanya nevanenge varwara vaizouya kuno nekuda kwechipatara saka izvozvo tine vakawanda vasingagoni kuzvibatsira vanoda kubatsirwa muri kuona vakagara chaizvo kudai asi pavari apa vanogona kuzviitira 12 vamwe vese ndevekubatsira saka kureva kuti eh, kana zvakadaro zvinoreva kuti katinowadzakana nemanaputin zvese tinoita saka izvozvo manje zvoratidza kuti tinodawo mishonga vese kukwegura ka kunoenderana nekurwarawo zvakare mishonga tinoishaya dzimwe nguva kuvaendesa kuchipatara chaiko tinoremerwa ipapo tinoda kuti vadye dzimwe nguva zvekudya izvi zvacho tinozvishaya kana tikazviwana dzimwe nguva huni chaidzo dzekubikisa tinodzishaya huni chaidzo tinodzishaya pano ndoda kutenda zvikuru kuna meya vedu nechitungwiza town council takatambura kwazvo nemvura dzichida kubhadharwa zvikwereti zvichingouya aiwa ndokubva vatinzwisisawo ndokuti exemptawo papayment paya asi ndati nditaure zvakare nokuti ndavaona vari nechikonzero chokuti ndavaona vari pano aiwa tinotenda kwazvo makatirangari asi makazoita musiya paduku kuti ehe hatichabhadhara but chikwereti chiya chamuri kuramba muchititumira matsamba chiya kuti bhadharai bhadharai akutaura ah, chokwadi ka pamberi pamwari tinochibhadhara nei hatina isu nokuti musha wedu panapa i100 pecent ndewemadestutes hatina anobhadhara kana sendi saka kana tisina inkamu kana matsamba akauya tinobhadharawo nei takumbirawo kubvisirwa eh, chikwereti ichocho sezvandataura zviya kuti hembe dzedu dzatinowachaka dzingori zvadziri hadziwachike nemaoko saka dambudziko redu mushina uya wamakasiya pamaimbouya muchizoona uya wakafa saka kuwacha chaiko tatoone matambudziko hatisisina mushini wokuwachisa tiri kumboedzawo kuti musha ufambe ndofunga muri kuona kubvira apa kunosvika uko matanga ehuku takanga tamboedzawo chaizvo ndobva tamboisa maroad runner but pakaita hit wave paya paya dzakabva dzafa dzese dzakasara ndidzo dzishoma dziripo idzi saka tinongoti dai taizowana kuti titangise zvakare Eh, MP vedu vari panguva yakaoma nokuti pavanouya panapa tinochema chete vakangouya tinochema chete asi zvakadaro tinofara nokuti havagari vasina kuuya kuzotiona munoziva kuti kana uine dambudziko ukawana wokuchemera kunyange asati aekta rinoita kunge rapera saka tinofara murape muchezvauya Jurawo yamakasiya iyo mukangodongorera nepapa ingodongorerai zvishoma. Jurawo iyo mukaona mukasvika padhuze ipapa masimbi aya akagadzirwa nayo asara pachena iyo yaparara mukazotarisa neapa takaisa masimbi nekusaidoko takavhara nemasimbi tiri kuzvitaura zvese izvi nokuti munoenda kune vamwe muchingonovaona muchingonovaona mobva mati kumusha kwedu kwakapfurunuka kwakapfurunuka ndati nditore zvakare mukana uyu kuti nditaure izvi kune vese vakatikomberedza panapa ndinofunga kuti pamasvika maona chipatara chedu icho chiri kurinovhetwa nokuda kwekuoma kwezvinhu ikoko kwanga kuchigara vamwe vakwegura nevanenge vachirwara kuchipatara ikoko but nekuoma kwezvinhu taive nevashandi 16 panapa but takatadza kuvabhadhara takugara tiri kumakotsi ndokubva taretrencha 11 tikasara ne5 5 vacho tiri kutadza kuvabhadhara zvakare izvozvo izvo ndozvatipa pfungwa yekuti tirentese kuchipatara kuti pamwe tingawanawo mari yekubhadhara vashandi zvino zvakadaro izvo vese vari pano kana mazofamba handiti vana sekuru nanambuya mavaona izvi ndo zvinoreva kuti bumhudza haina kuvharwa nokuti pane vamwe vakaona sekuti bumhudzi yavharwa isu sesalvation army tikashaya social work hatisisiri salvation army nokuti inotofanirwa kuvapo kutarisa vaya vanotambudzika nevanoshaya saka vana sekuru nanambuya varipo vachiri kubatsirwa vachiri da kubatsirwa saizvozvo vari kuda kushanyirwa vachionekwa saizvozvo dzimwe nguva musina chamakabata zvenyu kungouya kungotimhoresa patiri mune matiitira chinhu chikuru saka tatenda nokurangarirwa tatenda nokuti muve pano nhasi mwari vazoramba
ati zvokwadi kwandiri kwese kumidlands uko veduwe ndinozvigonawo here saka ndoda kutenda mama ndango ndaona vakomana vachisenga vakadzokera ndikati a ah, ndikati kozvamama vauya neshoko mama hangu ndoda kukutendai
ah, hama dzangu dzose dziri panapa handina mashoko akawanda iye zvino ndandichi mwoyo wangu uri kunzwa kurwadza nekuti tanonoka takunonoka kupedza kubika magetsi aenda tiri pakati
ndikazotaura hangu here ana sekuru vachizvi inini ndakakurira kuchitomisa ndakakurira muno musermeresi akasi kekutanga kuuya panapa maonero angu ndeekuti tikagona kudzokera kwatinenge takabva tikagona kupa chinhu chakakosha munhu wese ane something to give muupenyu uh, ana sekuru nana mbuya vari panzvimbo panapa vanzwa meja vachitaura kuti kana huni zvingare huni chaivo vanosangana nemachallenges akawanda akasiyana siyana vamwe havakwanisi kuzviitira vanoda madiapers vanoda zvinhu zvekushandisa zvose izvozvo izvo inini ndinokumbirisa kuti mhuri yedu yezimbabwe tine machallenges atiri kusangana nawo munyika medu especially mafinancial challenges chikumbiriso changu kuti tese dai taisa musoro pamwe chete tamboregedza kupoliticizer zvinhu zvese zvatinoita titarise munharaunda matigere kuti makambomira sei chii chaungagoni kuita to make a difference maunenge uri chii chaungakwanise kuita sanhingi zvake kuti ubatsire saka ndo chimwe chinhu chezvinhu chandinokumbirisa kuti dai vanhu vemuzimbabwe tauya pamwe chete tabatsira vanhu vakaita sevari panapa vasisakwanise kuzvibatsira tine vana chaivo everyday kune vana vanoraswa vazhinji mukaenda kuharare hospital ko ndandiriko zvangu musuno ndichiona magariro acho avakaita neenvironment yachone unonyatsoona kuti zvinhu hazvina kumira zvakanaka saka chikumbiriso changu futi kumhuri yemuzimbabwe kuti ngatiisei futi musoro pamwe chete macancelors chaiwo kana even vasiri vasinei nematongerwo enyika vakwanise kuita kana magroups chaiwo ekuti munhu every household pamwedzi kungobvisa kana tin one remukaka powdered milk yekupa vana moronga kuti zvinoendeswa papi tosiya kuti uri wekupatipi uri kuita nezvei kuti tikwanise kubatsira chi nyika yedu ndinoona kuti tikaisa musoro pamwe chete tichibatsirana nezvakadaro tinomeka a difference and it will go along Ah, value haina haina haina mhosva. What matters is the heart. Dai yanga iri zvine ine value ndaigona kunyara kuti asamai tsvangirai vanhu vanenge vachito expecta kuti nduye nerori yakazara asi ndaitawo pandinokwanisira semunhu ende handina kuuya pano ndichiti ndiri mudzimai wawatsvangirai ndakamirira mdc aa ndauya saelizabeth akakurira muSt Mary's ari kudzokera kumba kwavo kunoona kuti kumusha kwakadii saka ndo zvandinoshuvira tine machurches mahombe machurches ane influence yakawanda izvino tine machurches akawanda vana profet magaya vakakurira kuno vana profet makandiwa vakakurira muno vakawanda ma very influential people vakakurira munomu imagine kuti zvakafanana kana profeti magaya kana kuti profeti makandiwa vakasumuka muchechi vakati mwedzi unoyu tiri kuda kubatsira munhu ngaauye kana ne one pampa kana nenapukweni kana chii ndo zvatiri kungoda kuunganidza mwedzi unoyu tiri kuda kunobatsira kune nzvimbo dzakasiyana siyana fungei kuti tinounganidza zvinhu zvakawanda sei tokubatsira ndozvishoma zvandanga ndichimataura kuti
mafunga kuti mudzokere kumusha ndotsika yedu yechivanhu yekumborangarira nekuchengetana but tiri kuona vanhu ava vari kuchengetwa eh, mumusha unoyu zvichireva kuti pamwe tati sudurukei patsika yedu uye masarudza zuva ranhasi zviri kudyidzana sei africa day neuafrican hwedu pakuchengeta
zuva ranhasi zvangoitawo coincidence but rinongotipa kuti tirangaridze kuti africa chinonzi munhu chii isusu tiri maafricans chinombonzi munhu chii munhu kuziva kwawakabva kuremekedza vanhu kuremekedza society yaunenge uri ndo chinonzi saka zvino i think zvinongoenderanawo nezuva ratiri rino rekuti ngatisabvei pachinhu chinonzi tidzokere paunhu wedu tigodzidzisawo vana vedu vakure vachiziva chinonzi muafrica

asi zvisina kubva pasi pemwoyo asi kune kwabudikidza nekurwadzisa vamwe vanhu vanga vachiti vararamisawo dzimba dzavo mama ndoda kukutendai zvakanyanyisa nezera ravo iri hazvifungwe nevangani zvaitwa namhamba izvi hazvisi zvekuti kuwana mari vakawanda vanowana mari mukati mokurarama asi haambocheuke haana mweya wokurangarira kuti ndine vamwe vadikani wangu vari kutambura asi mhamha munhu anozvarwa akachipfumbata mukati memaoko anozvarwa kubuda mudumbu raamai vake chipo chake hachirasi mama matipasa manyenese chitungisa tinongoramba tichinamatira mai vedu maitsvangirai kuti wisdom yedenga irambe iri pavari vasaite zvinhu zvavo vari panyama nekuti tikaita chimwe nechimwe tiri panyama hakuna kwatinosvika zvese zvinogumira panzvimba zvinogumira panzira asi tikatungamidza mwari mberi zvimwe zvinhu zvinoitika makonzo chaiwo kuti zvibudirire zvese izvi vakatanga vanyengetera vatungamidza mumwe mwari mberi kuti mwari chivai mukuri wenzira mubvise zvigutswa zvese zvinobaya inini ndochitevera dai vakazviita panyama dai izvozvi maona vanhu panapa pakazara nevanhu vari kudhonzana vari kudini vari kudini asi nepamusana pekuti nzvimbo ino mweya mutsvene wanga wakomberedza tinokutendai mai mwari vakuropafadzei zvirambe zvichi tichinyengetera kuti 2018 zvichapfuurira mberi mwoyo wokurangarira hanzi ziva kwawakabva iye zvine izvi ndiri kutoshamiswa namama kuti vachiri kurangarira kwavakabva iye zvinotanga kungoziva kuti chirere chigogo kugoramba uchichirera zvezvainzi chirere ugochirerako wo hakusisina asi chaakungo waakungoramba uri iwe wokuti ndiwe unotengera mwana unomuendesa kuchikoro woti agraduata womuona agara mumabhuriji mabhurugu akadembera woshaya kuti mwana wangu ndomuita sei woramba uchishingirira nepese paunogona kuti aonekere iwe uchitarisira kuti ndakamuendesa kuchikoro zvese zvaita zvichandiyamuriwo mangwani tiri kungofa tichivachengeta vana vedu nekuda kwenyika ino yezimbabwe saka nyika ino yedu yezimbabwe inoda kunamatirwa ndiri kutenda zvikuru kuti purogiramu ino yaitirwa panapa pevanhu vanoziva mwari vanhu vesalvation army ngativaroverei maoko inyasha idzi inyasha mwari varamba vachikukomborerai misi nenguva isusu tichawana nguva yekuti tanzwa meza vachitaura kuti iye zvino izvi zvakuvaremera mugotitenderawo kuti kana tazoya media tichiti toda kungokubatsirai ukukirina mutitendere tinongoti tiri vana vamogeni tsvangira vechange maitro maita basa pamusoroi meja pamusoroi mameja muri uko ndinokutendai zvakanyanyisisa nekutipa mukana uno kuti tikuvhakachirei nhao Ah, hama dzangu dzose mauya kuzotikuta mazvita henyu pamusoro imp pamusoro imacounselors ese maita henyu nekutikuta kwamaita Masikati ano ndinongonzwa mufaro mukuru. Mufaro wangu akasike kutanga hako ndichiuya panapa. Ndapanapa pamba pangu, pamba pedu. Saka akasike kutanga ende akasike kugumisira. Ndicharamba ndichiuya. ndinonzwa kungotenda kunyanyanyanya vanameja nebasa ramuri kuita kuchengeta vanambuya vedu nana sekuru vanapa haisi nyore kunyanya nemamiriro akaita upenyu nezvinhu kunzoko zvinhu zviri kunetsa dzimwe nguva munenge muchishaya chaiko tanzwa muchitaura kuti unomuka uchishaya kuti saka tiwapei ende hapana chinhu chakaoma kudaro kuti wamuka uri panhu pane vanhu ende vanhu vese vavo vakatarisa iwewe kuti vange vachidya kana kuti munhu ari kurwara wakamutarisa ari in pain but hauna chekumupa saka mutoro wamuni nawo wakakura ende tinoramba tichingonamata tichikunamatirai kuti mwari vakupei uh, strength newisdom yanga ichataurwa iya kuti murambe muchingotiitira zvakanaka kuna ana sekuru nanangu inini ndakakurira must marys ndinopasera apapo saka vana mbuya vamwe vacho vakawanda ndaivaziva ndichiri kadiki ndatonzwa sekuru vangu vari apawo ah, ndaishandira muya venyu ndichienda kunovarimira kuda asi ah, nhasi waakuzouya kuzotondipawo chikafu kunga mari wakanaka tinotenda zvakanyanya shuwa shoko rinotiti chirere mangwana chikugurerawo wisdom yanga ichataurwa nezvayo iya haisi wisdom yekuti inokombe kana zvakaita sekura vakura zvavaita izvozvo izvi kana vakangokura kusvika pavarapa vasina wisdom havatorina haikomberwi pahembe asi kuti wisdom unotongokura unayo saka Chandiri kunyanya kuda kutaura ndechekuti ngatigonei semhuri yezimbabwe kugona kubatsira kungova nemwoyo wekupa dambudziko ratanyanya kuita munyika medu ndofunga nderekuti tinoda kupoliticiza chinhu chese kari kapi zvako kese tinoda kukashandisa politics takapoliticize tichikanganwa kuti mukudaro zviri kukosta innocent people saka tikagona ku kuisa politics paside wotarisa ari panext pako kuti akambogara sei akamira sei haunawo here chaunogona kumuitira chaungagone kumubatsira nacho ndofunga tikadaro tinorarama upenyu hwakanaka basa riri kuitwa panapa ibasa ratinotarisira kuti munyika dzakanaka nyika dzakabudirira zvinhu zvekuti tingadai tisiri kufunga tingadai tiri kungopawo zvekungotiwo a ah, ndangofungawo kuti ndiite government ndoingadai riri basa rayo rekuziva kuti vana sekuru vedu nana mbuya vakashanda kare saka zvavakashanda kare yanguva yavo yekuti vachizorora vati mukuzorora umu hatifanirwi kuti tingovati a ah, ngavachingoenda vakararama kare chero zvazvazoita tizivo kuti vanoda kudya vanorwara mukukura imomumo nyama idzi dzakashanda zvakawanda zvakasiyana siyana dzinenge dzaakudawo kuzorora tuzvirwere twakawanda tuye tunotanga kunyuka nekukura saka unoda mapiritsi anga achataurwa ayaya ibasa rehurumende yedu kuti dai hurumende yedu nyika yedu yakanaka wana ambuya nanasekuru ava vachirapwa pachena vakaenda kumahospital warapwa pachena kudaro mishonga yacho yonzi iripo sekuru akanzi vakuvara gumbo vari kuda kuitwa x-ray zvisambotanga zvanzi vanei mm. munei chekubhadhara kuti vaitwe x-ray mm. chokwadika tikadaro tinova acased nation nekuti tiri kukanganwa mubhaibheri chaimo munotiyeuchidza kuti zvinonzi ivava avava vachena musoro ava varemekedzei kana shoko ramwari rakatitaurira richitiyeuchidza kuti vachena musoro vayeukei ende muvaremekedzi kuremekedzwa kwacho ndikoko ndakanzwa mwoyo wangu kurwadza some three months ago ndaenda kuparenyatwa ndaenda kunovhizita ndichiona muroora wangu anga asinganzwi zvakanaka ndakapinda muwodhi ndakambofunga kuti ndarasika ndapinda muwodhi maiti marume apa vakadzi mm -hmm. muward one yakasangana nevarume nevakadzi vakasangana tichine unhu here kana nhamo yakutisvitsa kuti tishaye unhu zvakaoma ndakanzwa kutya ndakatambura ndikati a ah, mwarika kana nhamo ichitisvitsa pakadai kekuti tishaye hunhu sevanhu chinonzi munhu chii hunhu saka kana tabva pahunhu ihwohwo ah, hatisisi kuchii kana mwari vanotituka so ndichidzoka panyaya yatakanyanya kuunganira zviri panapapa munhu wese mukurarama kwatinoita you have something to give hakuna anoti handina chekupa meja vataura kuti kana kungotishanyira zvenyu kuti tingokwanisawo kungokuwana kwekuturira kuti mungonzwisisawo kuti tiri kurarama sei zvichida mangwana uchasangana neane chatiri kudawo mukagonawo kutibatsira saka zvinhu izvozvo ngatifambei nazvo kuti munhu wese you have something to give mamuri mumakomunity medu umomo tikagona kana kuita tumakomiti zvandandichataura zveeveryday ngatibvei pakuti uri wepatipi uri wechi uri wechi timbotarisa kuti isusu wacho tiri kugara sei munharaunda matiri umo tine vanhu vakasiyana siyana vane maproblems akawanda kune vana vari kuraswa andiri kuharare hospital mm -hmm. vana vari kuraswa it's a sorry state ndapota zvangu ndapota zvangu unoona masista vachishaya kuti saka vana vaivo vapei havana mukaka rusvava harwuna harwupa mukaka wamai hakuna ambapawo mukaka wemugaba saka hanzi tinopedzisira takuvapa glucose water saka zvinhu zvakaoma veduwee zvinhu zvinorwadza asi muzimbabwe takawanda ngatibvei pakuti zvandiri ende ndoramba ndichiemphasiza kuti ngatibvei pakuti uri munhu wakamira sei uri wepati ipi timbogara matiri munharaunda imomo madzimai kufoma kana tumagrupu chaitwa twekuti pamwedzi muri kana 20 kana 30 pamwedzi one pampa one pampa pamunhu one zvaro kana wakwanisa mairi kana wakwanisa kana tini hwani remukaka ndo zvawagona mounganidza motora ah, nhasi tafunga kuenda kana kwamurombedzi chaikoko kwahospital kune vana vanenge vanenge vazvarwa kana vanenge varaswa kana tafungawo kuvaendesera zvakati mangwana mwedzi unoteera uyu ndabvisa kana futi idhona chairo ndatengawo kana meno chandagona kutenga kana ijiki chaiyo yekuklinisa mutoileti kana chii ah, regai timboenda pabumhudza apa aya matoileti acho anoda kugadzirwa maunganidza kana kajiki mumwe aunganidza domestos mumwe aunganidza kasunlight mumwe auya kana nematemba izvozvo tikadaro ndiri kukutaurirai kana mwari chaiye ari kudenga anotinzwa bhokozi tiri kurangarirana asi dambudziko ratinaro nderekungoti Ndezvake uyo nekumba kwake inini chero ndinazvo kwandiri I am fine. Ah, ngatiregedzei kudaro. Handina mashoko akawanda ndingataurise. Hanzi ukaroorwa na politician sometimes unotezera wakungoti ukasiuka unenge wakungotaura. Inini ndakarerwa naambuya ndakachengetwa naambuya saka kana ndakatarisa ana mbuya vangu vari panapa in 2013 pakashaika mbuya vangu ndaifunga kuti ndinofa because ndaiti pain haa iyi handiikwanisei mari iyi ndinofa pakafa mai vangu handina kutonyanya kurwadziwa fanika zvakaita mbuya vangu but chakandiporesa ndaiti ndikaona munhu akura zera rana mbuya wangu ndaisatoda kana kumutarisa ndaitotarisa kusaidi kuti andida hangu kana kutaura kana kutaura kana kufunga nezvazvo kana kujoka but chakandiporesa ndakati chii chachiri kunyanya kundipa mwoyo wakadaro bva ndati aa rega ndidzokere ikoko ndakapora nekuuya futi pabumhudzo panapa muchaimemba pandakauya pa imi ana gogo nana seku makandiporesa kubva pandakabva panapa tikauya tikatamba tikaita sei ndakabva panapa ndati at least ivo vakaita pavo but ndichine vamwe ana mbuya nana sekuru vakawanda saka nhasi futi ndangonzwa futi mufaro ndakanga ndichitamba nemapa ndangonzwa futi mufaro kuti muripo kuvapo kwenyu kwakatikoshera nyika ikashaya vanhu vakuru vanenge imimi inenge yakatukwa inenge yakarasika saka kungovapo kwenyu kwakatikoshera ana gogo naana sekuru ticharamba tingori pamwe chete tichibatsirana tichionana mwari vakuitirei zvakanaka

Haleluya. Amen. Haleluya. Amen. Ndinoda kutenda kune mimai wangu. Ndinotenda maita henyu mai. Mationawo nhamo yetiina ipano. Mwana wedu uyu ari kugara munesu. Kana tisina chekudya tinoenda kuti wabata marokwe. Kuti maitodyei. Mwana haa- haarari uyu usiku. nekuti tinenge tisina chekudini saka tinokumbira tinokutendai mwari akuitirei zvakanaka tinoramba tichikunamatirai usiku nemasikati maita mai vavo nhamo yetiinayo pano ndeyehuni mwanangu huni tinowapopotera mai kuti tii haisati yauya vanenge vasina chekuita nesu hatina magetsi hatina kwetinowana huni saka tinotowapopotera kuti mhai toita sei todyei wotoona watouya pamwe vanenge vachitoda kuchema nekuti todyei nekuti ndiwo mai vedu vanotichengeta maita henyu mai vangu maita mai
tatenda zvikuru chokwadi matitinowo zva tichiziva kuti tikamuka tine zvatichaisa pamoto pamatora mwari vawedzere zvawanda tinotenda zvikuru